समल सुदामा राइटर अपने सबके नमस्कार करै छी अपने सबके बीच एक चटनी हम सुनाबऽ जा रहल छी जिनकर नाम छै चटपट चटनी आ कतनो बेर सुनब तऽ मन करत तुरते सुनी अखनी तऽ कंजूस बाप आ छिट्टू बेटा आ तेहने टाना वाली पुतोह तऽ सेवा तऽ करै नहि छथिन तऽ पहिले कंजूस बापके देखियौ रिटायर छथिन ओ। नौकरीमे छलनि पहिले आ वृद्ध भऽ गेलनि रिटायर भऽ गेलनि आ हुनका लत छनि कि चाय पीबाके चाही ओ भी मलाई मारि कऽ तब इनकर पिताजी के हाव भाव में हम अपने के सुना देख रहे छी एक्शन कऽ के पिता के रोल में देखियो इनकर पिता के नाम छै मास्टर साहब

बाबूजी दाइ कहै छु हटले रह हटले रह ई सब चोर सब छै हमर पैसा चोरा लै छै ओ नो बाबूजी ई चाय लिअ चाय ले ले बुढ़ा सरकार चाय तरफ देखै छथिन चश्मा लगा कऽ हैं छुच्छे पानि वाला चाय लग कऽ सब टी चाय दूध तऽ पिया दै छी मौगी के वो अपना पुतोह दिया कहै छथिन सब टी दूध पिया दै छथिन ओहि मौगी के देखियौ केहन कहै छथिन तऽ हुनकर बेटा कहै छथिन ओ बाबू छोड़ न पी लै छै तऽ कि तोरे पुतहु ए हमर पुतहु एक हाथ सेवा नहि करैए खाली पाइ टाने पर लगल रहैए एक हाथ सेवा नहि आ दूध पिया पिया के गोरना बनेने छौ पुतहु हुनकर साइडमे खड़ा भऽ कऽ देखियै पुतहुके एक्शन देखियौ पुतोह एना के साइड में खड़ा भेल छै आ ओ देख रहल छै सरिया के ओ कहै छै हमरे पर तऽ छै घोघे तरे तरे के जे हम ही खाली इनकर दुश्मन छियै सबटी दुश्मन हमही छियै इनकर छै इनकर पोता पोती आ सब दुश्मन पुतोह के एक्शन छलै बेटा चाय देलकै चाय पीबैया आ पाइ टानैके कोशिश बाबू बाबू दू हजार रुपया दा ने आ देखियौ मास्टर साहब की दाइ कहै छै ओकर बाप के कर्जा खेने छी हम मांगे छन बेटा पाइ आ गारि पड़ै छन पुतोह के ऐ ओकर बाप के हम कर्जा खेने छी हमरा एगो बिस्टा देलक गर्दन काटि लेलक सब पैसा हमर चोरा लैया तब ई बेटा के बाबू पैसा दे ने बाबू आ कंजूस छै एक नंबर कंजूस खर्चो करे में पोता पर पोती पर बेटा पर दै छन पैसा काम के पैसा दै छन मास्टर साहब लेकिन बेफालतू ने बेटा फेर कहै छै बाबू छोड़ ने ई बात पाइ दे ने हमरा कनि काज छै बगलमे हे एना केलखिन हँ, एना के खड़ा छै एना कंडेरिए तकै छथिन कहै छथिन, हमरे पर तऽ छै ने खाली हिनका करै छथिन बेटा पोता आ हमरे कहै छै दू सब चीज दूध पिया पिया के गोरना मोट केने जो एहनो कहूँ भेलैए बुढ़बाके तऽ मोन बढ़ि गेलैए बुढ़बाके मोन बढ़ि गेलै पुतोह से कहै छथिन देखियौ भऽ गेलै बुढ़वा आँय ससुरक नाम बुढ़वा कहै छथिन बेटा तब तक कऽ टानैके कोशिश बाबू हो दए न पाए आब आ ई बूढ़ा सरकार बड़ा बद- कनि दोसर मू- मीटके मू- मूडके छथिन ओहि जमानाके छथिन बुढ़वा बूढ़ा सरकार ओ कहै छथिन रे तू हटले कि नहि हटले तोरा कहै छौ हम नहि देबो पाइ नहि देबो तऽ तब ओकर बेटा जेबी लऽ सकल जाइ छै देखै जा देखै जा देबै छुबैया देखै जा देबै छुबैया आ तब तक कहै छै हौ बाबू हमरा दए न पाइ हमरा काज अछि बिजनेसमे घाटा लागि गेल दसो हजार रुपैआ दए ने कहै छी होटले रह नहि सुनै छी कहै छी होटले तू बिलटा देला एक बेर दस हजार देलियौ एक बेर बीस हजार देलियौ आँय तोरा बेटाके दै छी ओकरा दै छी ओकरा दै छी आ सब डी पाइ तू अपना घरवालीके दऽ दै छी ओकरा बापके किछो धारने छियै हम ओकरा बापके किछो कर्जा खेने छियै मांगै छथि बेटा आ गारि पढ़ै छनि पुतोहके देखियौ कते शंका छै